hi guys huno ni fulufhelo rita the blogger guys um nṋe ndo vhuya namusi ro ḓa for isa phanḓa na vhuṱanzi thi ri khou isa phanḓa na vhuṱanzi vhuswa vho no khou tou thoma u thoma fhasi ndi vhuṱanzi ha rofhiwa no thenje rofhiwa no thenje ndi mungana wa mufu athi rofhiwa u khou sumbisa uri ene nga dzi twenty seven o vhidziwa nga nga mufu uri kha ri ṱori phathini ya mungana ya ya ya mukomana wanga uri vha tshi swika ngeini phathini vha ya vha ṱangana ṱhoenḓou vha ya phathini i tshi ri five o'clock ene na mufu na vhaṅwe na mihulu a mufu vha vhuya nga thekhisi vha vhuya siḓou vha tshi vhuya vha isa phanḓa na mahalwa um eh, muhumbulela upfhi vho dzula hanefho tsini mara muhumbulela vha sa khou nwa ngauri muhumbulela a si muthu wa mahalwa then vhone vha isa phanḓa na u nwa mahalwa vha tshi khou nwa ngo to ralo uri ene a neta a ri haine ndi khou ḓi eḓela a tshi eḓela nga murahu nyana sa tou vha fhela tshifhinga tshilapfu o eḓela a ḓa vusiwa vhudzopfhi um eh, a ri ṱori nyaga muhumbule mufu mufu o xeila uri ene a tshi vuwa thoma ngo ya bathroom oyo musedza na bathroom ya main bedroom a tshi yo tsheka vhalafhi hai mulitsheni hafho ha ngo ya hone ngori o bva a tshi ri u khou yo renga halwa a ri haningei mahalwani uri vha bva vha ṱuwa hone ene eh, muhumbulelwa na hilda vha ṱuwa vha ya gogosi vha ṱuwa vha ya mushavhini hafho fhethu hoṱhe gogosi na mushavhini vho swika vha tou khona ngauri ho vha ho no vala then vha fhira vha ṱuwa vha ya viki na redzhi vha tshi ya viki na redzhi vha swika vha vhudzisa uri mufumakadzi wa mufu hone wa mumbulelwa hone ene ha pfhi hai haho muhumbulelwa upfhi a tsa a ṱuwa ya vula mavothi a dziṅwe dzi a dziṅwe dzi rumu a swika murahu vha dzhena hangei ni khou gosi na mushavhini a vho khou tsa na goloini ngori already ho vha ho no vala athi so vha tshi vhuya vha i vhuyela yana dzheniwa yani vha dzhena yani muhumbulelwa upfhi a vhudza vhaḽa vhavhili a ri a tshimbila ni vha nyaga tshimbila ni mu nyaga vha neighbourni havhaḽa vhavhili vha ra ra kanyela dzi thavhula ra ṱuwa hisiḽa ra ṱuwa ra ya vha neighbourni ri tshi swika vha neighbourni hangeini ri fanela u to dzhena muneiba wa thoma muneiba wa thoma ra wana hu si na muthu wa vhuvhili muneiba a bva na ine a thoma nyanga u ri thusa ri tshi to dzhena kha muneiba wa vhuna ra vha ri khou ṱangana nga muhumbulelo a vha a khou ri bvesa a vha a tshi khou ṱoḓa uri ri ṱuwe ri ye gai ri ye mapholisani ri yo vula case ya missing person vha muvhudzisa uri iwe wa songo tshuwa hana tshipfi u tshi bvi ri khou nyaga missing person ara hana ndo tshuwa ngori o vha si kale kale a bene ndo vuwa ende ho si kale kale ndo ndo fhambana nayo muthu rine ndi tshi yo eḓela mara ra ḓi ṱuwa ra yo vula case zwezwo ro no swika haningei ri khou vula case ro no i vula nda mbudza muhumbulela nda ri muhumbulela wa u sa founeli muniba a ya nyaga hangeini hayani ṱhamusi ḓo vhouya uri muhumbulela a kona u founa a tshi founa uri Ene hango zwi pfha conversation ya muhumbulelwa na neighbor houḽa o vhona hone khou pfhi ndi ene o vhona tshi tou ene o tou ri a tshi ri a vha khou vhudziwa uri um u pfhi mufu wo wanala mara uri o wanala kha state tshifhio ene uri o vha sa ḓivhi then a ṱuwa vha ṱuwa vha ya yani vha tshi swika yani ene muṋe uri nda dzhena nḓuni um nda ya nwa maḓi ndi tshi khou nwa maḓi nda vha ndi khou vhidzeleliwa ndi khou vhidzeliwa nga litshani uri Mufu o lovha u maḓini u dindini uri ene ngauri o vha a khou ofha ha ngo vhuya a sendela na u sendela. Vha vhudzisa uri zwino ni tshi ya haningei vho Vicky na Redzhi na Mugogoswi maḓakani no dzhena naa na setsha setsha uri mufu wanga vha o xela a nga a maḓakani. Vha ri witness a ri hai a ro ngo setsha a ro ngo vhuya ra dzhena maḓakani vha dovha vha confirm vha confirm habe vha ri ni khou ri muhumbulelwa. ha ngo vhuya thoma a setsha dzharaṱani a na vhewe a ri ndi ri hai ṱhamusi wa setsha nne ndi tshe ndo eḓela mara a na nṋe ha ngo vhuya thoma a setsha dzharaṱani hai vha ri okay hai ndi zwone zwi amba uri um distance vha muvhusa na nga dzi distance a ṱaṱutshidza na nga zwi distance uri distance dzo no vha dzo vha muḓini ri tshi ya gogosi a dovha explaina na nga tshitensi tshiḽani or ene u dzula tsinga fhedzi o vha a tshi dzula hanefhaḽa muṋei vha tshi khou mbusa nga nnḓu uri nnḓu iḽa u a i pfhesesa na uri yo dzulisa hani ara nnḓu iḽa ni a thi to i ḓivha zwavhuḓi ngori nṋe nda tshi to vha muneiba vha ri hai u tshi ri muneiba ri ṱalutshedze zwavhuḓi a ri ndi ane muneiba ro khathekana nga dziraṱa vha mufha zwine bizwa zwe vha vha fodela tshiḽa tshifhinga vha tshi yangi khothe tshi yangi vha ri ri sumbedze uri wa unga gaiwa hafhanoni a ri hai nṋe vhadzi vha vhukha thorumu heyo thorumu yo vha i yanga yo vha yanga u guma nga december vha vhudza uri okay i tshi vha yo nga december elo dindi vhuya ḽi ḓivhana a ri dindi ndi ya ḽi ḓivha vha ri ḽa ḽo golowa mini a ri ḽa ḽo golo uri ḽi khou ḓo ita ngwe toilet ngauri hei ya vha yone yo vha i tshi khou uwa so vha ri u ḓivha ḽa ḽi na maḓi na ḽo dindi a ri maḓi nga december nṋe ndi tshi ṱuwa ndo ṱuwa aho maḓi ngori ho vha hu tshifhinga tsha dzi mvula nga December mara okay hai ho luga then state tsha vha tshi khou sumbedzisa uri vhuṱanzi ho fhela oe ndo hangwa thi mathomoni thomoni hangeini ri tshi thoma ho introdusiwa muimeleli muswa ane a khou bva kha mudau ene ni tshipise athenis muimeleli hoyu muswa u khou ḓo imelela u khou ḓo vha a tshi khou thusana na na na na defense defense vha khou sumbedza uri vha khou ḓa thuso then eh, eh, murena vha vhudzisa uri zwino ngauri oynoni um eh, muimeleli o ḓaho ndi junior yau ri khou ḓo mu vhidza uri mini ri khou ḓo vhidza uri iwe sa senior u khou ḓo thusiwa nga junior naa ha vha khou ḓi amba hanefhaḽa uri hai o ḓo nthusa ngori ndi dzi athini hedzi ndi dzone dzine dza khou briefer defence ya heinoni na kale na kale so o ḓo thusa mara okay zwi amba zwo ri o tou ḓi no ṱoḓa u tou thusa na vha ri ee hai havhaḽa vha vhudzisiwa vha straight uri ni khou zwi pfha na zwino uri no no vha na vhathu vhavhili ni muthihi houḽa wa straight a ri hai a thi na problem. Zwi khou tou amba uri mini zwi ḓo tou thusa uri zwi amba uri arali muṅwe a re na haho muṅwe ḓo vha hone isa phanḓa ngo ralo ngo ralo nṋe a thi tou vha na problem nazwo hai na khothe ya rina ine a i na problem na musi vha ḓa vha vhaṱanu a hu na problem ya yes zwino khothe ra bva hafhaḽa khothe thi um ra ya ra dzhia breakinyana uri ya ten minutes ya uri um defence vha thome vha ḓi lugise na na na na muhumbulelwa uri vha vhuye vha ḓi ite cross examination a ri tshi vhuya vha ḓa vha thoma u vhudzisa nga zwifhinga uri iwe ri no ya ngeini um na ya na nwa mahalwa no thoma nwa mahalwa nga tshifhinga ḓe a ḓi amba uri u thoma nga leven u swika nga five ri tshi vhuya ri tshi vhuya ra ri khou ḓi nwa mara vhaṅwe a si tsha nwa ra ḓisa phanḓa ri swika ra dovha ra isa phanḓa ra nwa hafho thi ngo vhuya nda tou pfha zwavhuḓi uri like yo yela gai mbudziso ngori yo vha na dead end a i ngo tou vha na uri ho vha na uri i khou phuruva minithi mara yo vhudzisiwa mbudziso ya so and then iṅwe mbudziso ye heyo zwino ndi yone ya ye ya yo yo ita uri khothe ya then heyo mbudziso thi ndi ya statement statement tsha tsha tsha tsha witness tsha ṅwaliwa nga mapholisa mapholisa vha khou ṅwala ene vha tshi mu vhudzisa uri ene ha ngo tshi vhalulula itshiḽa statement ha ngo tshi vhalulula ende ha ngo tshi, ha ngo tshi vhala hetshiḽa tshitatimende kana u vhaleliwa so mara vho mu vhudza uri kha tshi saine a tshi saina then vha vha vha khou vhudzisa uri iwe u khou saina mini, a ri nda ndi khou saina zwezwiḽa zwe nda ndi khou amba ngori nṋe ndi a nda ṱalutshedza. Vha ri okay, vha khou thoma u mu vhudzisa nga tshitatimende then murena vha vha vha khou amba uri hai mara ri khou vhudzisa nga tshitatimende tshine muthu uri ha tsha zwi humbula zwiṅwe ende zwiṅwe zwo tou ṅwaliwa, hai. a ri ṱoḓa zwavhuḓi na hazwo ri pfhe zwo ri mini mbudziso dzi khou ri mini like arali tshi khou tea uri a vhaleliwe a vhaleliwe statement tshawe then a kone u refresha memory wawe and then vha tshi thoma then vha takuwa vha thoma zwavhuḓi uri okay ndi khou vhona hafha kha statement statement tshi khou ri iwe wo tshi saina nga dzi 27 dza december mara iwe khou ri wa polisa nga 28 hafho zwino ya vha vha tshi khou ḓo shosha zwino defense hafhaḽa uri ya wo zwi khou zwifhela state iwe uri wo ya 28 uri wo ya nga dzi 27 Ee then defence ya takuwa imari akuobjecta ngori obviously incident yo itea nga si 28 a hu no uri um witness i nga vha yo ya ngei ya ya ya ita statement nga si 27 hu uri lufu lwo itea nga si 28 a zwi konadzei zwi khou tou ambara mini ho khakhea date zwo khakhiwa nga pholisa hai na na na nthu na na murena vhavha vha khou amba uri hei iwe nawe iwe u sa thu to ita na objection nda ndi tshi khou ṱoḓa u zwi amba uri ha hezwi zwithu zwi to pfhala uri arali u muthu a tshi khou ri ene no vhala ngo vhala zwi amba uri mistake wo itea wa date a si ene o itaho date date mistake wo itiwa wo itiwa nga mini nga mapholisa vho ṅwalaho ende ri nga si mu hold accountable kha date ine a si ene o ṅwalaho ende ri nga si ri incident ene o ya ita statement nga 27 hu uri eh, mafhungo o itea nga 28 ha hanefhaḽa eh, defense vha ri hai iwe murena u tonga iwe khou nyaka u dzhia side ya hoyu murena vha ri hai nṋe a thi khou dzhia side ya witness nṋe ndi khou adressa iwe uri iwe u khou zwi pfisa hani uri a zwi konadzei zwine wa khou amba uri um o ya ita statement has twenty seven hu uri incident yo itea has twenty eight obviously zwi khou tou pfala uri mini um ho tou itea mistake wa mini wau wa defense wa mapholisa ende tshiṅwe hafhu u ḓivhe iwe uri um zwo no khou tou nanisa iwe to zwiamba zwavhuḓi zwo ntsisa nyana mara i crime that, that word vha ri what is making the bread even more expensive for you the defense is the fact that she's saying that ha tsha zwi humbula ene uri um o ṅwaliwa mini ngori ha ngo vhaleliwa ende nga hafha thungo a si ene o ṅwalaho hafho defence a yo ngo to zwi a zwi vho ngo to zwi dzhia zwavhuḓi ngori vha ri hai murena vha tonga vha khou imelela hoyu noni um vha khou imelela hoyu ṱhanzi mara vha ri hai na thimu eyi ṱhanzi nṋe ndi khou aḓiresa iwe hai ndi zwezwo zwi nga zwiṱukuṱuku zwe nda zwi ni farela zwone guys ndi ḓo dovha nda vhuya ngeni ri sathu u bva thi i tshi bva ri tshi tshaisa ndi ḓo dovha nda vhuya nda ni vhuyela na iṅwe vidio ndi zwone.